Нөрүн нөргүй болуқтын. Былыр-былыргаттан үгэс курдук бэйлээх бэбит саха ботомуга илдьэ сылдьар тыыммыт Күннэтэ саҥарар саҥабыт, уостан түспэт номоххо-тойукка уонна биир сүрүн хайысхабыт олоҥхобут буолар. Ол кэмнэртэн сиэттэрэн, ситимнэнэн, бүгүн биһиги биэриибитигэр ыалдьыттыыллар Арчы дьиэтин иһинэн үлэлиир, өрөспүүбүлүкэҕэ ыытыллар олоҥхо ыһыахтарын хас да төгүллээх кыайыылааҕа анал аат хаһаайыттара, Алаһа дьоҕура фольклор бөлөҕө, Салайааччы Саха Республикатын культуратын туйгуна Любовь Иннокентьевна Платонова итиэннэ Российскай Федерация үөрэҕириитин бочуоттаах үлэһитэ, Саха Республикатын культуратын туйгуна Клара Николаевна Дегтярева үтүө күнүнэн. Үтүө күнүнэн. Клара Иннокентьевна, алаһа дьоҕурун туһунан бар дьоҥҥо сиһилии билиһиннэриэн дуо? Бу Арчы дьиэтин иһинэн икки тыһыынча уон биир сыллаахха тохсунньуйга Раиса Семеновна Маркова диэн норуот үөрэҕириитин туйгуна Тааттаттан төрүттээх Удьурхай диэн олоҥхону толорор бөлөҕү кэриэргэ инициатива көтөхпүтэ. Онно мигин ыстаарыстанан ылбыттара. Ааппытын Удюркай дэн Петр Максимович Тихонов ааттаабыта. Ол кэнниттэн Ариса Семеновна Тааттаҕа Уус Алдаҥҥа эмиэ удюркайдары тэрийдим диэн Дьокуускай куоракка китиһинчэ уон икки сыллаахха удюркай бастакы удюркай иккис диэн иккис удюркайы тэрийбитэ. Уонна буоллаҕына эһиги бэйэҕит туспа салайааччы буолаҥыт үлэлээн диэн Миигин удьурхай бастакыга Клара Николаевнаны удьурхай иккис салайааччыт оҥорбута. Ону бу олоҥхону толорорго дьүүллүүр сүбэппитэ эһи бары ааккыт удьурхай да удьурхай ааккытын уларытын диэбитэ. Ол иһин биһиги икки тыһыынча уон түөрт сыллаахха ааппытын уларытаммыт мин удьурхай дьоҕур диэн ааттаммытым. Онтон икки судьур Кайкылаара Николаевна алаһа диэн аатылбыта. Онтон икки тыһыынча уон алта сыллаахха холбоһоммут Алаһа Дьогура диэн ааттаммыппыт. Дьэ, Клара Николаевна, дьэ бу тоҕо Алаһа Дьоҕура диэн аатылыммыккытый? Оттон биһиги бары Алаһа диэттэн үөскээн таҕыстахпыт. Ол иһин Алаһа диэн ааттаммыппыт. Онтон бу холбоһорбутугар кинилэр дьоҕур диэн этилэр. Ол иһин холбоспут быһыытынан алаһа дьоҕура диэн буолан хаалбыт. Холобура дьоҕурдаах дьоннор диэн курдук. Сээп. Аны дьэ бу олоҥхону толорор наһаа уустук эһи хайдах бу ханнык ньымалары тутуһан дьоҥҥо үөрэтэҕитий? Олоҥхону толорорго манна өркөн өй, тутар, өйгө тутар уонна олоҥхо тылын-өһүн таба саҥаран сэһэргиир наада манна буоллаҕына аны олоҥхо ырыалара, персонааһын ырыалара олох уустук баай кэнчик толорорго онну буоллаҕына Үөһээ дойду, Орто дойду, Аллараа дойду персонажтарын ырыалара тустуһунан Өбүгэ дорҕоонун тутаммыт манна биһиги бэйэбит ис-испититтэн баҕаран тураммыт үөрэнэ сатыыбыт уонна олоҥхо тэтимин тутарга эмиэ саҥарарга үөрэнэ сатыыбыт уонна олоҥхо конуонун тутуһа сатыыбыт. Манна буоллаҕына олоҥхо этэргэ чабырҕаҕы этэр олус туһалаах. Олоҥхо бу чабырҕаттан тутуллар уонна ырыат тойуктан ону буоллаҕына олоҥхо тойуга диэбэттэр олоҥхо ырыата дииллэр аны дьэ бу ханнык айымньыларга эһиги үлэлэһэҕит олоҥхоҕо биһиги буоллаҕына бу олоҥхоҕо платон алексеевич слепцова юнускай суруйбут отут суол олоҥхоттон турар дьулуруйар ньургун боотур диэн олоҥхотун хас да сыл устата толордубут үөрэтэммит уонна Николай Иванович Степанов Ноорой Мэҥэ Хаҥалас олоҥхоһута Күн Эрили диэн олоҥхотун толорбуппут икки тыһыынча уон үс сыллаахха Мэҥэ Хаҥалас олоҥхотун ыһыаҕыгар уонна Амма олоҥхоһута Тимофей Васильевич Захаров-Чээбий Ала Булкун диэн олоҥхотун толорбуппут Нам олоҥхоһута Василий Николаевич Попов Почоох Үөлэн кырдьык диэн олоҥхотун намыһаҕар анааммыт эмиэ толорбуппут Бочоох юбилейыгар Таатта олоҥхоһута Петр Егорович Решетников Көһөҥө Бүөтүр юбилейыгар анааммыт Адье Дьурҕастай Бухатыыр диэн олоҥхону толорбуппут Өлүөхүмэ ыһыаҕыгар Микаил Терентьевич Шараборин Кумаров Өлүөхүмэ олоҥхоһута юбилейынан сибээстээн кини олоҥхотун улуу ударын букатыыр диэн олоҥхону толорбуппут. Ити курдук биһиги олоҥхолорбутун эбэн, үүнэн-сайдан, репертуар оҥостон ыллыы туойа сылдьабыт. Сээбилин күндү көрөөччүлэрбитигэр эһиги бу алаһа дьоҕурдара сүрдээх айымньылаахтык үлэлии сылдьаргытын уонна тоҕуон сыллаах үбүлүөйгүтүн бэлиэтээри сылдьаҕыт. Онон билигин ханнык олоҥхону толороҕутуй? Саха киһитэ самныбат саргыта, олорбут олоҕо олоҥхоҕо этиллэр. Хаардары билбэккэ хараҥаҕас хаайтарбакка көмүлүө көһө көмүстээх уотуттан күөдьүллэн саҕыллан уостан уоска бэриллэн, биһиги олоҥхобут аах саарга аатырда аан дойдуга билиннэ. Гаврил, Гаврил Гаврильевич Колесов тоҕуһан сааһынан сибээстээн Платон Алексеевич Ойуунускай суруйуутугар Дьулуйар Ньургун Боотур диэн отут суол олоҥхоттон суруллубут аан дойдуга сэдиэбир буолбут олоҥхоттон бастакы уонна төрдүс ырыатыттан быһа тардан толоробут. Былыргы былдьаһыктаах дьылын быралыйар быраман мындаатыгар, урукку охсуһуулаах дьылын уларыйар улаҕаа өттүгэр ааспыт алдьархайдаах дьылы маҥаарыйар аннараа таһаатыгар, Аҕыс иилээх саҕалаах Атыаннаах Мөҥүөннээх алаҕар хаан тэтигэр Кээн аанньа дойду диэн ананан айыллан, ойон тахсар күннээх оттон баран армастаах буолан баран оргулаах уостан кэхтэр уйгулаах сор муҥ суунаҕалаах муур-таар бэйэлээх орто туруу дьаҕыл дойду диэн оҥоһуллан айыллан олохсуйбута эбитэ үһү. Буор сырыйбат бууллара талбалара орто туруу дойду олоҕун олохтоон самлыбат сарбытын салайан бараннар Үс саха барахсан үбүөстэтэ үөтүттүн түөрт саха барахсаны төрөтөн төлкөлөөтүн, ураалкай саха барахсаны бууһа толордун диэннэр, аркаһыттан тэһиннээх айыы хаан аймаҕыттан, көхсүттэн көнтөстөөх күн айыы ууһуттан, саха саарын тойону сабыйа баай кутуну, субу самантан ту силин диэки бардахха сабыдал сатыы маҥан таллаан сарыы таҥас курдук ойууланан дьар хааланан түһүүтүгэр тобу сиилээх саҕалаах толомон маан ньуурдаах хаһаны хаар көрбөтөх хагдарыйан көрбөтөх самаан саин саргылаабыт сандал маһын дойдуга огой быраан ордуулааннар олохтообуттара эбитэ үһү тоҕус халлаан дуомньуһута аҕыс халлаан арчыһыта айыымын суурудаҕын үс сыха үөскээн үөдүйдүн түөрт сыха төрөөн төлкөлөөтүн диэн алгыс алхаан омалыйа туойдаҕа

Үс саканы үөскэтэргэ үөһээттэн ыйыллыбыт түөрт саканы төлөтөргө төлкөлөммүт эдэр эмньик барахсаттар харах харахтарынан көрсөннөр хайгахтаах кара быардара хамсаата, хааннара оонньоото, хары хараларыттан ылсаннар аарыма-аарыгай аһа бараан дьиэлэрин аанын аһа баттаатылар. Баҕалаах санаалара батарыа баара дуу айан эппистэнэннэр аас тэллэхтэрин арыйа барбарахтылар. Тас таҥастарын тарбахтарын таһынан тарыйан кэбистилэр ис таҥастарын иһилэн таһынан илгэн кэбистилэр, түүлээх түһэххэ тиийэргэ түөс симэҕэ төлөрүйдэ, кыабака симэҕэ кылгыраата, өттүк симэҕэ бөлүннэ. Бытырыыстаах моонньырык быстыахха айылаах буолла. Сыр сыспыт барахсаттар ыксаласпытынан бардылар, сыбан татай уотунан сыллаһан сыыбырахаттылар. умайа турар уоттаах уотунан уураһа сыттылар. Дьахтар дьаалы баара таптаспыт уолуттан тараһатын анныгар киһи буолбут киэлитин иһигэр уулаах урдьаа баһын сау уоллаах кыыс ол куттара сүрдэрэ кутулланнар бу оҥоһу оһон төрдүгэр бурдьугуруу тэппитинэн бардылар. Саха төрдө буолбут сабыйа баай хотун буос буоламмыта булата хат буолан хананнаата.

Чөҥөрү сүөлбэ дириҥ далай түһүлгэ күөннээх түөһүнэн күөйэ кэтэн кэллэ. Үс бохтолоох, үрүҥ илгэлээх, уһаар икки уруйдаах тускуга туруйалаабытынан туран тумсун быһаҕаһыгар диэри батар баттаата. Умсуурдан уулаан уһуутаан кэбистэ. Аарыма араай алаһа бараан дьиэлэригэр батыычахтаабытынан тиийэн бастыҥ түннүгүнэн баһан батары биэрдэ үскэ түллэн дириһиттэрин илдэ барахсан орто ходоҕосторунан олоро түстэ. Ол кэнниттэн уруйдаах сөлөртө туорумсубэ дөрүс гынаат хотойбутунан-хотойбутунан хотун дьахтар буолан малыс гына түстэ. Уол уокутун түүлээх ук оҥорон уга ниитигэр түүрэ туппутунан, кыыс уокутун кыптыы олорон хаҥас илиитигэр хам харбаабытынан, көй кииннэригэр көмүс уоруктарыгар көтөн түстэ. Сабыйа баай хотуну маҥан байбара сутуругун бабы көмүс ытыһынан арыйа баттаата, бэдэр бэрдэ сутуруотун суулкай соҕустук сулгу баттаата.

Инньэ диирин аай кытары сабыйа баайкатын дьиэрэн курҕаччыкыты дьиэрийэ түһэн баран үҥнэн кэбистэ даҕаны да ытык ым аймаҕын киэлитин иһиттэн түүргэ түһэммэтэх түктэри бэйэлээх баайыалым аастаах тоҕустаах баччырҕотун саҕа саннын байаатыгар диэри сабайан түспүт куудаҕалаах астаах уордаах кимнээх уолулата сиэнинэн тараҕыс гына түстэ татыанньахтаабытынан барда мууска таһыллыбыт сордон балык курдук сомоҕо өттүгүнэн охсуоланан Дьиаанын диэки плотук айылаах буолла. Онуоха айбыт аҕата буолуо сутатаах сирбытынан туран сабырҕаттаах эһэ курдук сапта түстэ саба баттаата. Оҕо барахсан уоттара оонньоох киһи буолуо дуо, куударалаах аһыттан харбаан ылан кулун курдук өрүмэ көһүннэрбитинэн илиилэрэ тахтары алталаах атыыр сылгы тириитигэр өркөн көнтөһүнэн эрийэн кэбистэ. Саха буоллум дии санаан ойоҕун диэки одуулаан көрбүтэ. Төрүөхтэн сүөргүн үчүгэй дьүһүннээх киҥ-татыы кыыс оло барахсан сириэ-сиргэ сибиэдиэ кэллим ээ диэбиттии сиккирэччи ытыы сытар эбит. Сабыйа баайкотун хараҕа сордооту көхсө кэҥээтэ, бабыа көмүс ытыһынан киҥ-татыы кыыс оҕотун бабыйа харбаан ылла Эдэр дьахтар дьэн иэхситэ буолбут аҕам дьахтараттара ыһытын булбут нэлэҕэрдьи ньыйарсытэн бэрийиһыт аһын соотуттан арыы сыы курдук аллан тахсыбыт сүүһүгэр силүүдэ курдук күлүмнээбит көлөһүнүн уон тыһытыннаан соһуллан кэбиспит курдук бу эндери көмүс тарбахтарынан илдьэн кэбистэ сэттэ уон сэттэ киһи сэттэ түүннээх күнү мэлдьи сэгэтэн көрбөтөх дип хара бараан дьиэлэр халканын сэбирдэх курдук сэлэйи баттаата модороон модьорун атыыллаат нөрүөннээх көхсүнэн нөрүс гынаат Ыылган кутуруктаах, улаһа тириитин тыстарыбатахтары тыыран кэбиспит курдук дэбилгэн маан былыкка тэбиэлэммитинэн тахсан өрөгөйдөөх үөһээ дойду диэки өрө көтөн бара турда. Олоҥхо буолан баран омуннаах буолар эбит. Айан төрөппүт оҕолоро күүстээх-уоттаах күөнэ көгөччөрөртөөх күн дьирибинэ бакатыыр аҕыйах гынан баран чаачар сааланан таһырдьа сүүрэр буолла, туналканнаах ньуурдаах туйаарбыт уобарахсан кыптыынан оонньоон кырыстана сүүрэр буолла. Өрдөтөрдүк буолан баран уолларым ыргы тиити дөргүү мутугунан төбөтө көстөр киһи буолла. Биэс буос бүөкэгэ өттүнэн алта булас дараах сарыннанна үс булас бүөкэр өттүктэнэ тиисэ соллообут курдук сотолонна, тиити хастаабыт курдук хараланна. Күн диэки көрдөхө күн көхсүнэн бүөлүүр, ый диэки көрдөхө ый кыһынан сабарайдыыр уол оҕоһуктуйгуна укатыыр киһи буллаҕа бэрдэ буолла. Иҥэттиҥ-эттиҥ ирин тыаһатта тура-тура тутуһуон баарда. Үрдүк ааппын үтүө сурахпын үөһэ дөтүү сүргүстээх кыра зараа дургу алта таралаахтар истэбит буоллахтара дуу? Кэллэллэр эрэн соураммын уодьуганнарын тутуоҥ, иттэннэри уураммын истэрин тыырыам, диэн үөһэ дойду диэки үөгүлүүр буолла, аллараа дойду диэки атаҕынан арбыйда. Үс кунан баран, үс өргөстөөх бүөрбэ сөҕө уҥуохтаах ким сардаҥата саҥардыы көстөнөрдөҕүнэ, тоҕус дохсун холорук тоҕоталлах түстэ буурга оонньоото буор оргуйда, тыстаах баттахтаах тыһа этириитэ тыыра барыаҕынан тыас дэлбэлитэ ыстанна, үчүгэй өттүлэргэхтик чиччиирдилэр, хоһуун өттүлэр хотоҥҥо куоттулар. Күүстээх-уоктаах күөнү көгэччэр аттаах күн дьүрүмүнү бухатыыр Күүппүттэр мөрүккүтөө тоҕолорум үөһээттэнин өйдөхтөрө, лараартан күөдэйдэхтэрэ, ама дуу ат биэ курдук оонньоон илиибитинэн атахпытынан иэмэх талах курдук эрэһээтибит диэн ол-бу диэки олоотуу турда. Аркаа халлаан алын кырыытыттан, аа дии дойдутун аннараа өттүттэн абыланаҕас атахтаах араҥа сүрдүгэр, Сотугун тириитэ сонун сототун ортотугар тиит диэри кэппит какай тириитэ хаалтыһын кабаркатыгар кэм эриммит мэрипээс тириитэ бэргээтин мэнигэйдээх таллан таас оройугар тимир сэлээрпэтин үрдүнэн тиэрэ кэтэн кэбиспит алта хос килиэ куйахтаах оҕус бэчээтинэ холобурдаах түһэр түгэстии түһэн баран сыыр быстыбытын курдук сытамматах сирин сылынамнатан кэбистэ Хайдыбыт хайа хоспоон курдук сиикэ эппэргэ хараҕынан быспатах мындым иһин курдук буордаанын бурулуччу көрөн кэбистэ, аллараа дурдаллара тооппотун курдук амаан-дьамаан айаҕынан атан, сир ньирилиэҕинэн, хара тыа баһа сатарыаҕынан саҥа саҥаран сатарыта турдаҕа.

диэн алдьаммыт чабычах курдук арсай сытыйан турдара. Онуока уога караабатах айыы боту күүстээх-уохтаах күөнү көгөттөр аттаах күн дирибинэ букаккыр сүүһүн хаана сүүрэлээтик сирэйиттэн каргаттан сиэрэ угата сирдигинээтэ. Буолан таалан лыһыр-лоһор үттэнэн абааһы уотугар тиийэн сирэйигэр силлээтэ хараҕыгар хаахтаата үөннээх тылынан үөҕэн имиттэ.

диэн баран адьыр отаал талаа атыыр оҕус баансака маан сутбай бара сутургунан балта курдук бардыргаччы биэрдэ абааһы уола лакачысканан аһаран биэрэн баран өлүө оҕуһун өттүгүн саҕа бөлгөм хара сутургунан ньиччаай буору сырбатардыы ньиллиргэччи сырбаппытынан барда үс түүннээх күн мөлдөх сустулар инчаай буору иэччэктэргэ диэри били кэккэстилэр тоҥ курдуктарга диэри тобулута хаамтылар. Күүстээх-уохтаах күөнү көгэттир аттаах күн дирибин ымҕакыыр үрүт түөһүн дэрийэн барда, алын түөһэ алларыйан барда, алта көнүгү мэлдьи аһаран биэрэ сырытта. Уо туһутаах обургу, оо, булмаҕай айыллаах буор сир богдото, күлүгүн эккэритиннэрэн ойох ылар оҕо төрөтөр күммүн-дьылбын бараата ээ, диэн баран күнүс күөлэс гынна даҕаны үс хос бастаах алта тахтаах уот содоҕомоҕой буолан, Күн дириҥин хатыыры умса сөрөөн түһэрдэ. Күннүк сирдээх күлмүрдээх көстөргө кииннэрин көмүс уоруктарын хаҥас өттүттэн хам харбаан, илин өттүттэн ибирэ охсон баран, сардаҥалаах халлаан көрдөҕүнэ саппаҕырыы диэн саарбаҕа саспыт, кэлбиэннээх халлаан көрдөҕүнэ киттийэ диэн киискэ тистэммит туналханнаах ньуурдаах туйаарыма куобарастаны тоҕус былас суһуоҕуттан тобулу харбаабытынан адьарайын уола арҕаа халлаанан мын диэки сугурустан хаалла. Үс саханы үөскэтэргэ үөһэттэн ыйыллыбыт түөрт саханы төрөтөргө төлкөлөммүт саха саарын тойон икки сабыйа баар кутун икки хааннааҕынан ытаан хаһыытаһа хааллылар. Туналканнаах нуурдаах куйаарба куо барахсан ытаабыт саҥата унчук буолан иһилиннэ.

Тоҕус тоҕойдоох толомун маан суолу тобуларга сананна, аҕыс адаардаах аартикия кутун арыйарга сананна. Алаһа дьиэтин иһигэр аал уотун иннигэр аҥаар атаҕар төхүргэстээн туран тоҕус томторголоох чороонноох кымыһын өрө тутан, алгыс алгаан амалыйа туойдаҕа.

Бүсүүт күрэн үргэнник көстөр үрүмэччи маанаттаах үрүҥ буолан, алаһа бараан дьиэтин аанын алларастыы түһэр диэри хабаттаата. Ойу быһа ойуулаах ортоку сэргэтиттэн, соҕотох доҕорун соргулаах соноҕоһун күн үөһэ көнтөһүттэн күөйэ харбаан ылла. Кэлэһийэр киһи быытынан тэргэн итэһиинин тоҥолоҕор иилинэн тоҕус томтордоох туой күлүн булгунньаһан аллараа өттүнэн ааһан истэҕинэ, алыс салаалаах аал луук маһа качыгырыы туста катырыга хайа сытанна.

Илгэ түүтүн иитиэхтээн сылдьыбыт, хаҥас эмиийин халбыйан таһааран сөһүргэстээн олорор киһи хаñаҕын диэки анньан кэбистэ. Үрүҥ уолун обургу үстэ оборон соппойбутугар көхсүн хаана көҥө бырыллан, көмүс аалыытын курдук көҕүрүс гына түстэ. Сөһүргэстээн олорор киһи сүүһүттэн ылан өр анньан кэбистэ. Үрүҥ уолан тэлэкэчийбитинэн тиийэн, салыс гына тура түстэ, ол-бу диэки олоотоон көрбүтэ. Аҕыс салаалаах аал дуук маһын нэлэмэн көмүс сэбирдэхтэрэ тыала суокка тыалыран, салгына суокка салгырдьыйан бэйэтэ-бэйэтинэн туран хаалла. Аан ылахсын айах туппутун алгыс алкаабытын түлүкэчийэ сылдьаммын түһээбит эбит буоллаам дуу, эмиэ даҕаны илэ курдук этэ эбээт. Эдэр эмньик киһи эси тугу эргитэ саныы барыай? Харалдьыктан кыппыт хара олор курдук халлаах хадьаҕаҥныырыгар халк гына хатана түстэ. Тоҕус дохсун холоргу тоҕо тыйан, Тус хоту диэки баалтаан ойох курдук барылыы көтө турда, өр дуу, өтөр да ойаннаабытын төрүт өйдөөбөтүм. Хоту хоромньулаах халлаан холуктаах кунаһын анныттан иирэр илбис мэнэгэй сиксигиттэн өлүү уота өрө салаан кэбиспитин курдук тоҕус-тохсон холурук тоҕо тыллан түстэ. Тыстаах баттахтаах тыһа этирита тыыра барыаҕынан тыас дэлбэрита ыстанна, айыы отун таллахтаах сарыыгар таҥнары сатыылаан түстэ. Орто дойду отодуулаан көрбүтэ, сараһын сырай сарыы таҥалай тутун тэллэх түптэ кутурук кыыс ол кыскыйдаан күөдьэн баран эҕэйэ эҕинньине көрөн баран көрүө эҕинньин иннинэ соҕотохто суодарыс гына түстэ. Ибилиэһэй кыыһа иҥин татай

Хатаатылы дьоҥдоох тыынырыктаах буоламмыт тыытыспакка сылы дьоҥдоох соргуйуохтаан көрүөхтэр диэн баран уһуктаах Тумсунуон дэтиэ тыҥыраан сымара тааска сыһаран биэрбитигэр бүс-үүт күрэн үрдүнэн көстөрү мэччи маанаттаах үрүн буолан обургуһун сула турбаба таһынан абааһы кыыһын моой курдук түрлэннээбит моонньох баһын быта курдук быһа дайбаан кэбистэ Любовь Иннокентьевна, дьэ бу эһиги араас күрэстэргэ кыттар эбиккит, бу туһунан сиһилии билиһиннэриэн, сырдатыан дуо? Тэ биһиги этнофольклорный ансамбл Аллаһа дьоҕура Сыллата аайы бу тэриллиэхпититтэн ылата республиканскай күрэхтэргэ өбүгэ быстыбат ситимэ уруйдан Улуу Олоҥхобут диэн республиканскай фестивалга Мэҥэ Хаҥаласка тэриллибит. Сыллата аайы нэһилиэктэринэн ыытыллар Олоҥхо ыһыахтарыгар, сыллата аайы ыытыллар республика иһинэн Ньурба ыһыаҕыгар ситимин ааттарын ааттатылабатын бары билэллэр. Биһи куруук кыттабыт уонна фольклор фестивалларыгар куруутун кыттабыт. Чабырҕакка, тойукка, норуот ырыатыгар уонна олоҥхоҕо. Олоҥхону толорууга оттон биһиги икки тыһыынча уон тоҕус сыллаахха саамай улахан ситиһиибит диэн Бочоок Николай Васильевич Нам олоҥхоһута суруйбут Үөлэн Кырдьык диэн олоҥхотун үс хатыҥҥа фольклор күрэҕэр толороммут кылаан бириис буолбуппут уонна бу алгыстаах ааттар аартыктарынан диэн Сергей Афанасьевич Зверев Ювелей Гороналлаах дистанционнай күрэххэ Өлүөкүмэ олоҥхоһута Михаил Терентьевич Шарабонин суруйбут Улуу Даарын букатыыр диэн олоҥхотун толороммут кылаан бириис буолбуппут. Бу дистанционнай күрэххэ биһиги улах үрдүк ситиһини ситиһиилэрбитигэр Буклара Николаевна улах өҥөтө олус улахан. куйаар ситимигэр олус үчүгэйдик үлэлиир буолан, онон биһиги итиннэ то элбэхтик тойукка, чабырхакка, дэгэрэн ырыаларга, лауреат үрдүк аатын ситиспиппит. Уонна олоҥхону толорууга, отун быһыахтарга хас да төгүллээх лауреат булбуппут. Тааттаттан Төрүттээх учуонай, олоҥхоһут, чабырҕахсыт Мария Николаевна Ионова сүүс биэһин биэс сыла туолуутугар Таатталар наһаа үчүгэй инициатива көтөҕөннөр «Дьахтар киһи айбыт олоҥхото» диэн. Ону мин бэйэм ыксаамын олоҥхо айан кэбиспитим, күн эрэлик диэн. Ол олоҥхону алаһа дьоҕуру толоруутугар Лауреат бастакы үрдэл үрдэл дэнэр бастакы үрдэл буолбуппут бэйэм үрдэл үһүс буолбутум. Дьэ уонна элбэх ситиһиибит элбэх анал ааттар ону барын ааттыыр кыах суох. Махтал. Клара Николаевна дьабу олоҥхоттон ураты норуот уусуран айымньыларыгар үлэлэһэҕит дуо? Олобор чабырҕах буоллун, тойук буоллун, норуот ырыатыгар буоллун. Норуот уусурунай миссиятыгар биһи үлэлэһэр бөҕө буоллахпыт. Олоҥхо иһин биир тойуктаах буолар, ырыалаах буолар. Ол иһин тойугунан да, ырыанан да дьарыктанабыт. Чабырҕаҕын чабырҕаҕынан эмиэ дьарыктана сатыыбыт. Хомус хомуһу эмиэ киллэрэбит. Махтал. Любовь Иннокентьевна, дьэ бу инники былааннаргыт туһунан. Инники былааннарбыт биһиги буоллаҕына бу Дьокуускай куораттааҕы сүрбэ биир нүмердээх кэнчээри детсааты кытары сибээстэһэммит онно олоҥхо куукулаларынан олоҥхону толору буолбуппут Биһи була икки уян кыстаахпыт. Аха Людмила Григорьевна Семенова диэн. Кини боллаана педакадемия үөрэхтээх уонна билигин кэнчээриччэ детсакка уһуйаанынан фольклорга үлэлиир. Сардаана Иннокентьевна Дакаярова диэн биһиги кыыспыт кини боллаана Саха государственнай университетин педагогическай факультетын бүтэрэн баран учууталынан үлэлиһирдьэн тыһыынча тоҕус сүүс аҕыс уон тоҕус сыллаахха бу Дьокуускайга нуучча оскуолатыгар бастакынан саха кылааһын киллэттэрбит инициатива көтөхпүт үтүөлээх. Ол туһунан Юрий Васильев Дьаргыстай учуонай кэскил диэн хаһыакка суруйан турар. Сардаана Боллаана билигин интернат-оскуолаҕа отут түөрт нүөмэрдээххэ уһуйаанынан үлэлиир. Бу үлэлээбит үлэҕит, сыраҕыт туһунан сурукка-бичиккэ үйэтитэр былааннааххыт дуо? Биһиги бу үлэлээбит үлэбит туһунан баҕа санаабыт диэн альбом эбэтэр кыра кинигэ актыы оҥоруохпутун баҕарабыт. Аны дьэ бу олоҥхону толорууга эдэр ыччаты кытта төһө үлэлэһэҕитий? Инники былааҥҥыт? Олоҥхону толорууга эдэр ыччаты кытары дьэ куорат иһигэр ыччаты киһи тымтыктанан кыайан булбат. Эр да киһини кыайан булбаккын. Сүрдээх уустук. Ону буоллаҕына ити бэйэбит оҕо барыта Ютибка баран хаалбыт уонна хака оҕолору нууччалыы аҥараллар. Ону холобура чабырҕакка үөрэтэр буоллаххына сахалыы олох сатаан саҥарбаттар. Ол иһин чабырҕак хайдары бу ырыатынан хайаан киллэрдэххинэ дьону ол нууччалыы саҥарар оҕо үтүктэр. Нуучча оҕото эмиэ үтүктүөн сөп. Дэ оннуттан бар дьонго баҕа санаан тугу баҕарыан этэй? Мин бу Сакам сирин бар дьонугар баҕарыам этэ Төрөөбүт төрүт тылбыт үйэтитиллэрин туһугар сүппэтин туһугар олоҥхону ааҕын Олоҥхо бу саха биибилиэтэ курдук манна баар биһиги өбүгэлэрбит үтүө үгэстэрэ сиэмнэрэ туомнара сүгүрүйэр айыыларбыт итэҕэлбит алгыстар уонна бу олоҥхону аахтахха киһи сүрдээҕин уларыйар, кэрэ сырдык өттүгэр. Сүрдээх үчүгэйдик үүнэр-сайдар. Саллар сааскытыттан иннибэккэҕит, сүһүөххүт уйарын тухары сахалыы майгыны-силигини сиэрдээхтик бар дьоҥҥо биллэрэ-көрдөрө, тарҕата сылдьаргытыттан үгүрү-сүгүрү диибит, бараммат махтал тылларбытын этэбит, аныгыс көрсүөххэ диэри.